Hello my people, how una dey? Welcome to Bible Gist Naija, where we dey gist Bible matter for pidgin. If na your first time for Bible Gist Naija, I welcome you specially. So for our last gist, I tell una how Baba God take pursue Adam and Eve comot for the Garden of Eden. This na after they don disobey am, disobey the instruction wey he give them, make them no touch the fruit wey dey for the middle of the garden. So today gist na about Cain and Abel, the first children wey Adam and Eve get after they don comot from the garden. And our today gist dey cover Genesis chapter 4 from verse 1 to 26 wey be the end. So as I go always recommend, I go say make you go check make Bible, make you see wetin Genesis chapter 4 from verse 1 to 26 talk about. So right about now, make we enter today gist. So after dem don chop the fruit for inside the garden wey Baba God say make dem no chop, wey Baba God come pursue dem comot for the garden of Eden, na so dem come dey outside just dey do their thing. So one day, Adam come ask Eve say, we don dey outside o now, we no dey garden again, so how far, wetin we go do? Na so Eve Eve tell am say, um make we multiply na so that the work go less for us. Boom! Na so Cain come out. E no waste time, Abel follow. So as dem take dey grow up, Cain come dey carry cutlass dey work, dey cut grass up and down, dey plant things. Na we dey call farmer today. Then Abel come say, No, since my brother don dey use cutlass, make me I do another thing. Na so Abel come begin dey rear animals, those kain sheep dem, de goat dem, de cow, you know, na im we dey call shepherd today. So, one day come reach, dey come say make dem give Baba God offering, sacrifice. Those days, we call na sacrifice dem dey use. Cain now come go bring some kain crop dem, some kain crop wey don almost kpai, like dem no get better life, no better thing fit come out from dem. carry come. Meanwhile, Abel come bring correct correct animals like this. He bring correct sheep, he bring correct cow, take sama God like this. They place the sacrifice. So Baba God come look the two. He come accept Abel own with joy. But you see Cain own, he reject am because e no make sense at all at all. And I he come observe, Baba God come observe say Cain just dey murmur, dey jump jump up and down. Now he tell am say, oh boy, wey you behave yourself oh, if you do well I no go accept your sacrifice, your brother do well I accept him own but you because of this thing wey you do thing dey your domot and e go dey follow you like MTN promo, you and I me and you know how MTN promo dey be, you dey see am sey na promo but nothing come out instead na that time dem dey even wound you pass, so na so baba God come tell am oh but Abel no still hear, the thing still dey im mind, e still dey vex sey why Baba God go collect im brother sacrifice, e go e go decline im own, the vex still dey Cain heart, so na so one day im come call im brother Abel sey how far bro, come na make we enter one corner like dis make we just go gist, you know the way life just dey go oo, I no understand. Make just go, make just gist, make just pass time together. You understand? Na so Abel say, ah, no matter now. You na my senior bro now. Make we enter. Where you want me to touch? Na Ken tell am, give am the location. Not knowing say Ken don plan wetin he wan do am that day. So as they just switch the location, na so Ken come dey waka for Abel back. Before you know, Abel root out bottle, burst am for Abel head. Na there Abel kpai just like that.

Abeg drop your answer for the comment section. So after Ken don kpai him brother, he come dey go like say nothing happen. Na Baba God shout for am say, Ken, where you dey go? No be two of una follow waka come? Why e be say na only you dey go back now? Ken, where your brother dey? I say, Ken say, Baba God, I no know na. Which kind question you dey ask me like that? I be my brother keeper. And Baba God vex. Say like this, I don vex for you for this thing wey you do. Because I just dey hear your brother blood dey cry up and down for my head. I no fit rest. Your brother blood just dey cry up and down. Even the ground, the soil dey cry for this thing wey you do. I say, care for that reason. You see this ground, this ground no go give you food eat again. You go labour but you no go see food chop. Anywhere you go, you go be like vagabond. You go be like fugitive. Anywhere you go, people go dey find you to kill you. As Baba God still dey talk, KMC say the matter don pass as e be. Na him begin dey beg Baba God. Say Baba God, this punishment too much. This punishment too much, Baba God, abeg have mercy on me. How about God tell am say, no, na so e reach you. Now he say because all these things wey you don talk so, Baba God, e mean say anywhere I go, they go just dey find me, dey kill me. Now Baba God tell am say, nobody go kill you for anybody wey kill you don carry wahala put for im head. Baba God come say, for that matter, I go give you protection. Na so Baba God sama am with ID card of protection. spiritual one divine one na so ken carry the id card dey waka up and down e later born two children one na lamek one na i don forget the other one name but one na lamek but that lamek so na another warrior too wey sabi fight fight up and down na so him dey boast about am up and down so na so ken and abel matter take reach o but much after after ken don kill abel god still bless adam and eve with another pikin wey dem call set na as dem born set so wey e come be say hope come dey again people now come dey call on baba god again so my people una see say the very first murder wey occur na as a result of jealousy and bad offering you say if, if say ken no offer bad offering to baba god baba god for accept him offering and him for no get reason to jealous him brother so jealousy and bad offering, run from am. No allow bad belle carry you go where you no know, and no allow bad belle make you do something wey you go regret. So my people, na here we go end today gist. But if this gist dey sweet you, abeg like, comment, watch our videos, and subscribe if you never subscribe. Follow us on all social media platforms. We dey there as Bible Gist Naija.